namemukela varhandza vekiseti ka nongonoko swa vutomi vito ni mina pas mondlovu ke nongonoko wena nyamhlatsi ni nga mu nyika swi nga endleka ke ntlangu wa ku hindako wa great limpopo cultural trade fair anakambe yi ntlangu wu nga endleka kusuka siku la 20 a ku fika siku la 20, 22 july a boli mhlanguleni swo tala swi nga endleka a hi kotile ku hlasika woleyo hi hlangana ni vo tala vo hambanahambana hi vulavula vona vakulukumba vo hambanahambana hi ka hi twa mavonelo a vona ni tlango yi ku onyimbile njhani keswi swi nga heti karhi tsikani hi twa mahungu yi nga nyikwa a hi vinyi le ndhawu ka murhangeli mp wa chiredi south constituency a bava gwanetsa a yi tweni mahungu a vona

are also able to interact.
So this activity is very motwile ka ku suka ka bava gwanetsa ka va hlamusela leswaku a yi inge hluluhi hi swiharhi swi kota ku hlangana va vulavule vona sweku a swi sasekile ku yi ala ka yi va ndhawini yin'we uh, ni matiko o fana ni mozambique ni south africa hi ka hi hlangana hi ka hi dyondzisana mahanyele ambatile ka va hlamusela ku swilo swi hi khomanisako kambe ni mina pasmo kwala ke nongonoko swa vutomi hi landzeni ke youtube ni ke soundcloud subscribe by channel i ngo pasmo ndlo kwalaho ke youtube mu engisa nongonoko wa hina ma hi landza kambe ke soundcloud mu engisa nongonoko walo a nakambe sweswi tsikani hi twa mahungu a hi kotile ku fika wo ke stand hi va emozambique a hi vulavula na hilda utuyi a ka hi byela hikuva endla swo hambanahambana va lunghisa jemu va tirhisa makanyi ni swin'wana swo hambanahambana va kanyanisa ni swa yitiko swi kanyanisiwa njhani kwalaho ve va endla swo tala va lunghisa kambe net na tibeke swo hambanahambana sikani hi twa ku suka ka hilda utuyi hi nga vulavula na yena kwala ke nongonoko swa vutomi a ri boli muhlanguleni ke ntlangu wa great lipopo cultural trade fair hilda utuyi hi twa ku suka ka wena
ina hina hi suka mozambiki le mozambiki te hi xi rhambiwa mayelana na na vutshamo bya parki xikan'we na zimbabwe leswaku a hi nge tluriwi swiharhi swi hlangana hina hi nga vhakelani se hi tile lani zimbabwe hi teni ku ta kombisa a mihandzu ya ntumbuluko xikukumuka xikukumuka lexi endliwaka hi timongo na vuswa hi tlhela kambe hi swi kota ku endla ajamu ajamu hi endlaka hi makanyu na chikele se na swilo swo tala leswi nga leha mapasta ha londzovota masaka hi loko hi ma tirhisa hi rholela se hi teka masaka lawaya hi rhunga mapasta hi leswi hi nga ta na swona la ku ta kombisa a mintirho ya hina leyi hi yi tirhaka mozambique hmm, hi swona ka swi nga endleka ka stendi a ye ve mozambique a mutwile kusuka ka hilda uthui a va hlamusela mahungu a tsakisaka kunene a yi nge hluluhi hi swiharhi swi hlangana hina hi nga hlangani ni mina phasi mokwalekeni ku ni ko swa vutomi hi tsaleni muleni mu hi byela mavonelo a n'wina hi matirhelo a hina phasi ndlovu at gmail dot com hi yona email address ya mina ke sweswi tshikani hi twa mahungu hi nga nyikiwa ni bava herbert pikela uh, phakati ke ntlangu ka wa lowu nga endleka wa great lipopo cultural trade fair uh, va hlamusele swo hambanahambana ka va hlamusela leswaku sweswi swa antswa

kesa seka emahlweni na nongonoko tshika ni hlaya epapi leyi marungula yi nga tsaleliwa ni bava angela xirilele mariwana ngwaseche ve ni rungulele vo bava xirilele na mani n'walisenga ni sati wanga mana angela ni ku ku tsaka kwaleyo kaya ni hikwavo va ni tivako ni le mavulolo ha kesa bava angela alani mukamusekela nongonoko wa swa vutomi ni mina pasmo kwaleke nongonoko swa vutomi ha langutela ku vona tipapilo ta n'wina hi marungula ka tika ke mavongo swa vutomi a hi lolohi ku hlaya ha khensa ni mina phasi mondlovu kwala ka nongonoko swa vutomi a nakambe ha mi khutaza ku mi byela mavonelo ya n'wina ya matirhelo a hina tirhisani email address yi nga wa phasi ndlovu at gmail com ma kota kambe ku like facebook page yi nga wa phasi mondlovu a mu hi landa kambe ke soundcloud ni ke youtube mi yingisa nongonoko wa n'wina vito ni mina phasi mondlovu ku kala hlangana kambe ke nkarhi wu landzelaka eka hi mu nyika nongonoko wa longwa swa vutomi a nakambe hi ta va eka hi mu nyika kambe swi nga endleka boli muhlanguleni ka ntlangu wa great limpopo cultural trade fair ka ni ku salana
a mu engisile ka nongonoko swa vutomi muina pass mondlovo a yi hlanganene kambe vhiki yi tako chichekani ku yi tsalela ka email address hinkwawa pass ndlovu at gmail com swa vutomi ka yi ku salana